Ũnyui wa njohi, ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na ciĩko ingĩ cia magigi kũrĩ ciana cia thĩ wa mĩaka ikũmi na ĩnana nĩcio ikoretwo igĩtongoria nyũmba-inĩ cia mohoro na kĩũria kĩnene nĩ kana hihi irabu iria ciakĩtwo hakuhĩ na mathibitarĩ, mathukuru ona mĩciĩ-inĩ ya andũ kana hihi nĩcio icangĩire ndeto-inĩ ĩno. Aciari nĩ makoretwo marĩ na kĩmako rĩrĩa maigua ciana ciao nĩ cianyitwo ikiuma thukuru marĩa rĩu kũnyitwo na njohi na ndawa cia kũrebia ngari-inĩ makĩinũka. Nĩkĩ kĩngĩkorwo arĩ kĩhumo kĩnene kĩa mawaganu maya mothe? Reke tũhungure matũra matiganĩte gũkũ Nairobi mahinda-inĩ maya arutwo marĩ rũtha, kũrĩa mĩciĩ ĩrĩa maikaraga ndũngĩmĩkũra na mĩrango yayo na ya irabu. Thabarĩ itũ ĩrambĩrĩirie gĩthoroi kĩa 44 kaunti-inĩ ya Nairobi, kũrĩa tũratũngwo nĩ inegene nyũmba-inĩ ici kũrĩa ũtangĩkũrana mũrango wa kĩrabu na mũrango wa nyũmba cia andũ kĩũmbe na kũrĩa ciana ici cirakũrĩra ona thengia wa irabu nyingĩ iria ikoragwo gũkũ kũrĩ ona nyũmba cia ngendi na o hamwe nyũmba cia andũ kĩũmbe ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho inegene rĩrĩa rĩkoragwo kuo hwainĩ Waya gwĩciria kana rũhonge rwa NEMA nĩ rũkoragwo rũkinyĩtie mĩri mwena ũyũ amu nĩrĩo rĩratũgucĩrĩirie ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati mũnene kũrĩ andũ arĩa marigicĩirie makĩria arĩa marĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ o hamwe na ciana iria irakũra. Thabarĩ ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ mwena wa Zimmerman o kaunti-inĩ ya Nairobi na kũrĩa gũkuĩte mbũri ta tha amu ona thengia wa gũkorwo ndũngĩkũrana mũrango wa nyũmba cia andũ na ya irabu Kũrĩ ona thibitarĩ ũtangĩkũra na mũrango wa kĩrabu na wa thibitarĩ. Amu kũrĩ ona ciana irakũra gũkũ matũũra-inĩ maya na nyũmba-inĩ ici, kĩũria kĩnene nĩ hihi nĩ mbica ĩrĩkũ igũkũra nayo meciria-inĩ, amu kwĩragwo kuona nĩ kwĩrirĩria, na mũcere na mũkũndwa kũndũkaga o taguo ũndũ wa magegania na wa kũmakania nĩ atĩ ona ciana nini nĩ ithiaga irabu-inĩ na angĩkorwo mathiaga kwĩrorera tũmete aciari ao makinyua hihi nĩkĩ gĩgatũma matikananyue makũrakũra Gũkũ nakuo nĩ mwena wa Kahawa West o gũkũ Nairobi, kũrĩa ona thengia wa gũkorwo irabu itiagĩrĩire gwakwo hakuhĩ na thukuru, bara wĩyonere thukuru ũyũ na kĩrabu gĩkĩ. Na hihi watho ugĩte atĩa ũhoro wĩgiĩ irabu na mathukuru? angĩkorwo watho ugĩte angĩkorwo kĩrabu gĩaku kĩ ha- kĩ- kĩ makinya magana matatũ 300 meters kuma gwĩ thukuru gĩtibatiĩ gũkorwo kĩ hau it is simple clear na watho ũcio ũguo ndũcenjetie Kũringana na watho ũrĩa wahĩtũkirio nĩ mbunge mũno ũĩkaine ta watho wa mũtutho, ugĩte atĩa harĩ irabu iria irĩ hakuhĩ na mĩciĩ? icio irabu inyuothe mwĩ nacio kũrĩa mũciĩ mũmenye nĩ ũmaramari wa andũ arĩa maramũhe license na niĩ no ndĩmũthaithe ndĩmwĩre mũcihinge tene tondũ ũguo mũrona makĩmomora nyũmba noguo mĩgoka kũmomora irabu icio cianyu inyuĩ. Igeria ritũ rĩa kwaranĩria na honge itiganĩte cia kũheana marũa ma irabu matũtaũrĩre makĩria nĩ rĩraringire ihinga angĩ makiuga marĩ thabarĩ na angĩ makiuga matingĩaria mbere ya kamera. No hihi watho wa Katiba ugĩte atĩa ũhoro wĩgiĩ ũheani wa marũa ma irabu? No mũhaka nyũmba ĩyo ĩkorũo nĩ ĩrĩmĩtĩte gĩkĩro kĩa public health. no mũhaka gĩkorwo rĩkĩrĩte gĩkĩro gĩa security tondũ gũka ningĩ ũkorwo we kuu nĩkuo njangiri ciothe cia thĩinĩ wa thĩ irũkaga kũrara kũu ikĩnyiha ikĩbangaga maũndũ macio Kũringana na watho, wĩigĩrĩrĩki wa kũheana marũa ma cienderio cia njohi ũrĩ rungu rwa thirikari cia kaunti, na kũringana na kĩhengere kĩa ikũmi na igĩrĩ kĩa watho wa kũhũrana na njohi mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ na ikũmi ugĩte, marũa ma cienderio cia njohi itiagĩrĩire gũkorwo hakuhĩ na thukuru kana nyũmba cia gũikarwo nĩ mũingĩ, Cienderio cia njohi ciagĩrĩirwo gũkorwo mita magana matatũ kuma thukuru-inĩ na mĩciĩ ya andũ. No mũhaka ũtheru ũthingatwo kũrĩa cienderio icio ciagĩrĩirwo gũkorwo. Njohi ndĩbatiĩ kwendio masupamaketi-inĩ kana matuka-inĩ mangĩ marĩa mathiagwo nĩ nginyagia ciana cia thĩ wa mĩaka ikũmi na ĩnana. no hihi kĩũria nĩ kana mawatho maya nĩ makoretwo makĩrũmĩrĩrwo na aciari arĩa marĩ na ciana irakũra nao nĩ makomithĩtie ũhoro ũyũ na njĩra nene makiuga

Mathĩinĩ ma mũthenya gũkoragwo kũhoreire, amu rwĩmbo rũtikoragwo rũrĩ igũrũ, no mathaa ma ũtukũ tega matũ wĩiguĩre. Mũndũ ũmwe aririe na kĩmonimoni akiuga watho ũgathĩkagwo nĩguo unwo, na maya mothe nĩ maronania ũguo, na oho Mũtutho agatarĩria makĩria. agoka akambĩrĩria kwendia njohi, angĩ nao wa kũnta ngoroba nyũmba ya ngoroba. ground floor nĩ nĩ kĩrabu second floor nĩ kĩrabu third floor nĩ nyũmba cia gũikara fourth floor nĩ kĩrabu tũngĩthiĩ atĩ andũ aitũ na- na njĩra atĩ gũtirĩ kũndũ thĩinĩ wa thĩ managĩte macio makoragwo mekuo Ciana iria irakũra mahinda-inĩ maya nĩcio njiarwa na atongoria a rũciũ No angĩkorwo irabu-inĩ ici kũrĩa mawaganu na ciĩko cia ũrathoni ithiaga na mbere nĩkuo marakũrĩra, twaya gũkaga njiarwa na atongoria a rũciũ.